Indi gezek hakykatdanam çagalaryňky. Ýörite şeýleräk bir konkursymyz bar. Häzir bir küştdüýemde. Banan, bananyň daşyny artarsyňyz, içini ýersiňiz. Içi nimeli, daşy nimeli däl ýöne. Daşy zyýanly. Ondan soň iýip bolanyňyzdan soň, ondan soň üç stakan napitek bar. Heriňiz onem içýäňiz. Kimde-kim birlenji bolsa, ana, şolam birlenji bolýar. Başga hiç zat bolanok. Dur, garaş, dur, garaş. Ýekeje.
Dursana, az ýörüp barýaň-da. Taýyn bolýas.
Häzir ýörite çagalarymyz şeýle ajaýyp konkursa gatnaşýarlar, banan iýmek we napitek içmek. Üç, iki, bir, saz! Bal gitdi! Hany bir çapak çalaýyň. Daway! Bol, bol, bol, bol, bol! Wo, wo! Dyksana! Dyksana barmak bilen! Gaýrat et-eý, gaýrat et, towşan diş! Gaýrat et! Stop, stop, maestro, stop, stop, stop, DJ! Stop, stop!

Näme alty aý bäri zat bermediňiz muňa?
Heý agam, zat bermeseňizem bir gözüne bir görkeziň bu çagaň gözüne ho. Indi şeýlelikde bu häzirem iýip içip otyr-a bu çaga seret muňa. Bu ne özüni häzirem iýip içip otyr wah çaga. Muň iýşi bar-a. Muň iýşi ýörite ine. Bala boldy bala bala.
Bu häzir.
Bir reýhan berimsiň-a. Al. Al.
Şeýlelikde, gaty çekeleşiksiz bäsleşik boldy. Çekeleşikli. Çekeleşiksiz boldy, rezki gutardy sebäbi. Şoň netijesi boýunça yzdan birinji ýer alan. Yzdanmy?
Yzdan birinji ýer alan. Yzdanam bolsa ýöne birinji ýer, begen. Düşünýäňmi? Ol gaty gowy, ol. Adyň näme? Kämik.
Näme?
Näme diýýär?
Kämik.
Näme? Sämit!
Dur, dur, dur. Şäbit! Şeýlelikde,
Şäbit! Yzdan birinji ýaragly çapak Yzdan. çalalyň.
Çapak çalaýyň hemmämiz bilelikde. Özüňiz sowgat alaňzok welin, çapak çalasyňyz gelenogaý. Myrat, çagany boş goýma.
Ýörite Çagany- Şäbitiň sowgady. Çagany boş goýma, Myrat.
Hawa, ýok, boş goýup bolmaz.
Ýörite Şäbitiň sowgady

Tasdan birinji ýer alan Arman ikinji ýer alan. Ol öňdenem ikinji ýer alan, yzdanam ikinji ýer alan. Ýarty banan gön girkiden. Ýarty banandan soň näme boldy saňa?
Hiç zat bolanok. Hiç zat bolanok bolsa, onda ýer ýüzünde sen hiç zat däl-de, hiç zatdan wapşe gowy sowgat alýaň, gowşur ýagşy. Ady nädi?
Aa, hiç zat.
Adyň Leýli, Leýli. Leýli. Leýli jigim.
Ýagşymyrat bir boş goýberse gelişmez. Bala, seň sowgadyň, diňe, diňe seň sowgadyň. Häzir DJ Arsi aýdym aýdar-a. Şonda sen.

Ýöne sen dinozawrmy ýa tarnazawr? Adyň näme? Arslan.
Arslan realno birinji ýeri alany üçin Jan Arslan pobedil çapak çalalyň.
Arslan. Arslan. Sagbol. Öň şunýaly konkursa gatnaşyp gördüňmi özüň? Ýok. Maşgalaňyz şuň üstünden ekleýäs diýära. Hä? Ine, Arslanyň sowady. Ýörite. Aý, Aýpatga görýäňmi? Aýpatga görýäňmi? Mähribanlaryň şapasy çalar, bir zatlar nesibe diýilýär. Aýpatga görýäňmi özüň? Hawa.
Bol, bar, kakaň alyp ber diý. Kakaň alyp ber diý. Bar.
Ýok, ony boş goýup bolmaz, ony boş goýup bolmaz. Ine!
Ýörite Aýpa!
Ine!
Ine! Azjygy nesip etsin.